Nyikwa Ramogi osewinjo kanyo to kamoro nitie mabe nyalo chandogi ni koro dichwo teko mare ma dipon piny to samoro dhako ni dala to en en kapango to awinjo kukelo ni onyalo dwaro yuore moro mak jalibamba yuore ni onyalo kele ode ka Nikech yuore ni sani kaka ineno ute ramogi ajwang' gini, sama ong'acha yuore mohero no jadhako achiel to ode cha be dhako nitie. Onyalo lidho gi yuore ni bodonjo e ode ka gotieno ka chuore ni kapanga. Ber mi bergo ma kamin chali Ber mi bergo ma kamin chali Emomiyo tinde asika paroi Ber mi bergo ma kamin chali Emomiyo tinde asika paroi Machiegni Runy kwa Ramogi chenro mar abila kaka ma kinde duto wasebet kwa puonjre Luo kite gi timbegi, wang'iyogo dak kwerewa machon kod dak ogandawa masani. Nyikwa Ramogi ageno ni uriyo maber otieno ma kawuono. To thuon wach mwagogo kom piny ka mwadwa wuoye, wadwa ng'iye chike kod kweche mege ei ot, chike kod kweche mag ot. Mana ka Ramogi Ajwang' nogo ngero ni osuri oumo mang'eny. Tiyudo ka kinde ni nyikwa Ramogi Ajwang' waweyo kitwa kod timbewa Wayudo ka ut luo oting're mapek maloyo kata mana meli. Inyalo neno ot moko oger maber, koro kikalo kanyo to iwuoro kaka weg odno winjo maber. Kara i odno oting're mapek ma i odno liet ka pas, ma koketi ni idagie to inyalo mana dar gi kinyne. Koro wadwa ng'iyo ni to ang'o makelo pek i ut Ramogi Ajwang' ka. Mano e twak ma wan go ka Nyakwa Ramogi, warwakou e budho. Kaka pile, wantie ka kod jogo ma ka juok Ramogi Ajwang' olwar kuomgi, Obro kolonwa tiend wechegi mondo okel kwe e ut Ramogi Ajwang' machiegni uru. E batha kacha nyakwar Ramogi Ajwang' antie kod nyakwar Tau Kogot wuod Mur Malanga ei piny mar Alego. Musa ne nyikwa Ramogi Ajwang'. Nyikwa Ramogi Ajwang' amosou kamoro amora ma utie ni osawre uru. An nyakwar Tau Kogot, an wuod Akinyi nyar Odhiambo Kolok Okola, nyaruoth Nyalego Nyadhi kod Roslyn Opany. Mano bende nyaruoth ka nitie Kitale. An okego chieng' ochunge go chieng' onjula to kod ochola kakeya kochung' ochola bunge wang' bunge ng'eny. Erokamano nyakwata Okogoti. Kwa Ramogi Ajwang' e batha ka nitie kod juogi ma wendo ma kaki kit Ramogi Ajwang' en ema bomiye thuolo mondo owachnu ni nyinge en ng'a to en wuod kanye to en oor jomage. Mos nyikwa Ramogi Ajwang'. Amosou nyikwa Ramogi Ajwang' kuonde duto muntiere odiochieng' ma kawuono. An mabet kani a wuod Luo gi tiende kendo anyakwar Luo. An wuod Gobel Gogo, anyakwar Aindi Obel Gogo, mung'e maber japuonj Marandiga. An wuod Alex Reru, ajo Mia ei Asembo. Miyo wabiro wuoyo kar ka e juogi ma wabiro golo juok asembo gi juok alego te nyaka mul. Wabiro neno gima joluo nie gi chandruok odiechieng' ma kawuono. Ero uru kamano. Ero kamano Oda Sembo. Ting'e ni kit Ramogi Ajwang' ka ok inyal go kom piny kidwa puonjo nyikwa Ramogi Ajwang' to kinyiso ni noor jomage. Samoro in musumba to musumba koyie no wuon nyikwa Ramogi. Misumba pok obedo kuom ahinya an an orwaende sakwa miyo kanye ma bende ayude min dak mara koro miyo ng'ama wayende ong'eya kata konena to ng'e ni ma to orwa Erokama- ero- Erokamano wuod Asembo. Kwaramoga jwang' jo wayendhe oru koni ka koro ubro neno ka kuwuoyo kuwuoyo mochwiny. Ramoga jwang' ne wacho nochwiny ka kado.
Josa jogi ne joji bro penjo ni wayembe ni en sakwa en kure kech owach mana ni wayembe
Waendhe to nie Isakwa onge nyakwa Ramogi makia kama Waendhe nitie nikech Waendhe nie tie pap alara. Kiwuok Ramogi kama Ramogi nogoye tago tichopo Waendhe kikalo Maranda tidonjo Waendhe koro kibiro dala gi Joko Odima
Erokamano wuod Asemba, aneno king'e ka weche maber, nyiso ni ing'ama luwore gi kanyo. Nyikwa Ramogi Ajwang' achiel kachiel wadwa ni wachak twak mondo wang'iye chike kod kweche mane Ramogi Ajwang' oketo notawa e udi mondo wadag gi kwe kaka kit Ramogi Ajwang' dwaro. Mana kaka wachako kwawacho ni ute Ramogi Ajwang' sani oting're mapek molo meli. Weche ng'eny kowuok ilar. Bodonj kor budho bidhi e jikon bidok kor knindo bikoro ot obet mapek matamo kata na chuowa moko budho e ot iyudo kowuok kodwa neno oduog e ot chuny otieno wadwa ng'iyo kanyo to kama wadwa goye kom piny ma bende wayudo ni ketho ute Ramogi Ajwang' en chode wadwa ng'iyo wach mar chode nyakwata ok ogot gimoro nitie kama kata nyikwa Ramogi ong'eyo to ka wawuoyo gi nyikwa Ramogi dwa ni wabedo thuolo kendo wabet gwang' matek mamulo kama kama ji oluoro Gimiluongo ni i- teko ma dichwo sani odok piny kuom nyikwa Ramogi Ajwang'. Minwang'o ka nyikwa Ramogi sani ywak ng'ato yudo ka teko mare odok piny. To jomoko be nitie ma nokendo kata nonyombo to dag dhako bonyuologo nyathi achiel kata ariyo kae teko mar dipo mare olal chuth. Koro dong' adong'a gi dhako kanyo. Nyise nyikwa Ramogi Ajwang' ni dhako kapod tin to teko mar chwore juogi omaye. Koro ok onyal timo ne dhako dwaro mar ringruok maber. Ramogi ne dwaro ni mondo otim ang'o? Wuod Nyakabilo, ikelo kama pek ahinya kuom Ramogi Ajwang' e sechegi. Eh, ah, ng'ama ah, dhako mosekend ma koro en ah, chi anyuola nikech eh, dhako wa- wawuoyona kuom ng'ama nosenyuom dhok eh, motim tich- timbe duto ma Ramogi noketo mondo mi oluong ng'ato ni dhako. Mano koro en uh, ng'ato oganda. Weche dhako ema igero go oganda. Koro oganda ok ne ramogo yie mondo dhako ma gisenwang'o ma gisenyuomogo ne nyalo wuok e lwetgi. Koro ka nitie chandruok ei ot to nene nitiere kaka nene ing'iyo wachno mondo ong'i ni to mamani koro bro bet nade. Magi e gik ma wasebedo ka wasengekogi e bende e chenro mamoko mosekalo. Ni- Nitie gik moko miluongo ni roho. Eh, rothgo gin kaka dirisa dirisa. Eh, ma ne koro inyalo nwang'o ka dhako ng'ama yuore moro nitie kaka joma deye moti. Eh, ma- ma- mago koro mege dala. Eh, dala ing'e ni nitie ng'ama koro wuon go en dhako moti ma kata thurgi kodhiga. Seche chonge ne ojony ma dak ochop kuro. Mano koro en oluonga na gweng' ne gweng'wa ni. Eh, dala to oluongo ni dala na ni. Nikech en mane okwongo kanyo tindo ti kabisa. Koro en ema opuonjo mon kaka idak e i dalane. Koro onyiso nyako ma pod tin no ogwelo to oluongo. Inyise ni nyakwara, oh, nitie weche moko man e i ot kama idakie ka. Wach gi iye. To pimone kaka tinde chal. ong'ado ne rieko ni to ma bende in kod yuwecheni kae ma bende ima- nyako ma nyaku ma kama mohero yuwechene malich ma waneno ka in ma yuwechi budhi e odi ahinya ni E, yuori moro inyalo wuoye go koro ling' ling' e rabote mari yuori dak ling' to iketo mondo obed gimo iumo kik ikete ni koro ichayo kodo wuon paru ma notero dhok dalani Koro mago ne gin gik mikwala kwala to um ok dwa nowacho mondo mi kwe obedie odno mondo odongre adonga ee mano e kaka nene inyalo tim to mak mana ni ng'ato nyalo wacho ni to ang'o momiyo ka teko odok piny to koro irango mana yuoro moro Oh, dak rangi e yo moro machielo machalo kaka thieth. E, thieth ne en ni oseng'iga ka- mondo ochop kama koro ipuotho nie ng'ama nyako ni mondo owuoye gi yuore moro. Mano nitiere kaka osetem thiethgo eko kendo osedhi mo- ma- ma- momany nyaka kajuoga ni mondo one ka nitie lwet dhano ma- ma emodonje odno eko nikech lwet dhano nyalo donjo mondo oketh kanyo Koro oyud ka mago onge to oyud ne en gima koro onge kaka inyalo konyo mak mana ni dhako to koro ok we mondo a nikech e nyo sekta olo rembe piny ka matiende ni nyo osenyuole nyathi moro achiel ka kata nyithindo ariyo koro en chi oganda koro en ang'a mirita rita
Erokamano nyakwar tawo. Nyakwar Ramogi Ajwang' geno winjo kama nyakwar tawo okelo. Uda Sembo Republic. Wach inyalo chwalie mach kanyo. Anyalo chwalo wach matin nikech mokwongo ka ng'ato nokendo ka otiyo mana maber mano nyalo rito dalane to gimoro timre kore kosenyuolo kata nyathi achiel ariyo ni koro teko mare orumo nyaka non gini malong'o nikech gima tieko teko mag joma chwo sani gin yore ariyo achiel kuomgi en chiemo Iyudo ka ji mang'eny oweyo chiemo ma ne miyo teko mar ng'ama dichwo bedo aming'a. Mano kelo chandruok e udi mang'eny ma ji odakie. Mar ariyo, iyudo gima tieko teko mar ng'ama dichwo, ng'ato nyalo wuothone ka dwaro ni mondo otiek nyuolruok mare. Nikech iyudo ka nyuola bende kobet piny, to onene kinyuolo nyathi ma wuoyi mokwongo, tichak iluwo wuoyi machielo, to gichako chich ni ng'ane kare dhi chung'. Koro yo ma dhiang' wadinnego en mana kwatame e nyuol mare. Koro niyudo ka ng'ato be nyalo wuotho. Koro kama jaduong' wadu okelo maber, ok ne giring wacho ni dhako ni tim chode kata tim kama, ni kwong inono. To ka nose non matut moyud ni gini ok en chiemo, ok en lwet dhano, gini en gima ohonore ahona ma kata juogi emokelo kuom ng'ani, koro niwacho ni ng'ama dhako. Nikech dhako ne ikende mondo mi od oganda omedre. Ka nyau ni yawuoyi adek to ukendo dhako to ung'e ni anyuola ubiro medore. Donge? Koro ing'e ni wacho ni dhako ni inyise bedo chi asembo ma koro gimitim yawuot asembo ng'eny. Ok wuod asembo ni kende mana wuoyi dalawa ka. Dware yuori moro ma be jakori bende inyalo lurigo to kik iwe chuori ng'e nikech gima ne miyo joluo keto gini bedo siri Onge gima lit e chuny ng'ama dichwo moloyo kowinjo ni dichwo wadgi dhi gi jaode. To gini ne nyalo kelo negruok kendo gini ne nyalo miyo ng'ama dichwo otimre marach. Koro joma chon nong'eyo dhako ni ikuothogo to dhako be ne umo siri ma gima otimoni ka ndalo ma dhako we mondo amedni wach moro kae. Ndalo ma dhako odhi gi yuore moro ma po noyudo nomako ich, to oketo chwore machiegni, mondo mi nyathini kinyuolo to oket ni chwore ni ma donge wuodi, to ma donge nyari. To joma sani yudo ka samoro gino koro okelo achaye ot, ma kata dichwore ni ok odwar bute, odhi nyuolo nyathi mopogre gi jodalani te. Kae to ichako ni chi... Samoro, samoro donge giwachoga ni, ni ich ogole kuom chwore. Nitie matin ma ich golo kuom chwore, ting'e niya, nyathini nyaka bi chale nikech mama ni nindo e tok chwore otieno kotieno. Nyaka wang' ine e un moro mwany, eh, tiende ni te chal gi tie dagi.
Ing'e ni medo penjo mo elo gimoro. Sami penjo ni to eh, ich kubro gole kuom chwore. Eh, nitiere iwacho ni wabed abeda joma wacho ni nyikwa Ramogi Eh, wako- ajwang' wakonye, adiera en kaka ne gima giko. koro ni piny Ramogi.
Eh, sama nene ng'ama dhako koro omako remo oyudo ich gi ng'ato ma yuore moro oko nikech ema gi- gitimo ma kata mana ka u- yu- jaode ni- nikod ngufu to pod in- inyalo nwang' ka dhako nyalo kier bowuok e tok chiel bo yuore moro gaje momakogo ich Nene ipuonjogi kod deye e siwinde ne mano kidhi ka tedo botimreni to kom ma chuori oheroga betie kor mwalo cha komno ema isiki betie kinene kobiro tichung' iwene kapod ok ochopo to chieng' mibiro nyuol to ibiro nyuol nyathi machal kode to ae bende sama idwa ni ikier ikawie kodhi moro oko mar i dala Ok en kodhi madhi bedo mana ni en woko mar i dala ahinya. Obiro bedo mana joka ng'ato, joka kwaro. Joka kwaro chalrega ma nyaka inwang' ni ka tiend nyathino owuok ni en ng'ama rwako or ma tiendene dongo to koro ochuori ipenji gani to miya ni en othaga gi wach nyiewo or sama odhi skul sate ose- osehewo or. Tiwachone ni to Tielo madongo gi an dala waonge ng'ama tiende dongo. Eh. Magi tiend wi dalau ka. Eh, Nito okay. dalawa ka eri owetena kwan ji adek eh. nyisa ng'at ma tiende dongo ka. Mm. Iwacho ni to ng'ane mowadu ma, ma dalane ni toke kan. Mm. Mago ok gin jou. Mm. Mani ng'e ni siemo ni ng'ama nochiwo ich ling' ling'. Eh. Koro itieko mna idok iling' aling'a tin nikech mano rembu adier mm. yiendeu nyaka chalre nikech kwaru en achiel mm. eh. erokamano nyakwar tawo kod jaduong' eh, Reru. E nyikwa Ramogi Ajwang' ageno ni wawinjre kanyo. E piny Ramogi Ajwang' nitie chandruok ma koro osebire kendo wan kaka abila ka penjo biro mang'eny kabisa e wach mar teko mar dipo. Kendo waseyudo ka jodongo kele, awinjo ka jaduong' Reru temo kele e weche moko adek. Ni achiel kuom gino manyalo miyo dichwo teko mare dog chien, samoro nitie lwet dhano. Lowo samoro ilaro kanyo to anyuolani neno kini isenanyuolo yowuoyi ariyo. Ok wawacho ni koro in gi yowuoyi ariyo ni koro tekoni kolal en lawruok mar anyuola, en ranyisi. Ing'e nyakwar Ramogi nyalo kawe mana kaka iwachono. Nitie moro be mar juogi, ma juogi motweyi, juogi samoro omiyi mwandu mondo igergo jowadu to in koro iwe gero jowadu, koro juogi tweyi. Moro be nitie ni teko mari mar dipo nyalo lal nikech koro iwuotho alanda, iumri e tipo maricho. Koro juogi tweyi nikech tipo mi umri marichogo koro nyalo mayi teko madi. Kwata Ukogot nyikwa Ramogi Ajwang' moloyo joma mine osewinjo kaka kapo ni jaode teko ma dipo ne time to onyalo wuotho to wachno ok lande. Nitie mine moko ma kochwanyre gi jaode to mano wach mowuogo mana ilar ni ng'ama bende aum auma ka dhako wadwani. E kit Ramogi Ajwang' ka koko nowuok i weche kailagi mon ne wuogo olar.
Wuod Nyakabilo mano e gima ne Ramogi odagi nikech ing'eyo ni wach mar dak eh, en wach mogajrega. Koro nipuonjoga nyiri chon kapod odongo pod otin eh, gibedo e od dayo kama ginindoga ma emiluongoga ni siwindeno. Mano ne mana klas mipuonjogie kaka gibiro dhi katedo to gidak katedo. ma kanyo ema ne inyisogi e weche machal ma koro wawacho kagi ni kuchande kidhi to iyudo ka ng'at minwang'ono samoro hinyruok nyalo ga bet ma kata ng'ato ohinyre mana ka tich kama otiye ma koro odhi okethe ma koro ok onyal bedo dichwo kendo to ne nosekendi bosetero dhok kuru ne nonyuole kodi kata nyithindo moko ariyo kende ok inyal lande Ne ng'ane ni to ma koro dhako wach. Nikeche mago gik ma numba nyalo dok ni go ng'ato. E weche miwacho achach ni ikwero ji siwinde kata i abila. Ni weche mawuok i dhogi nyalo kelo ni chandruok i kinde mabiro. Koro ne nyiri dhiga tedo kothiegre kabisa mong'eyo ni gima kama kopo no ochopo kuoma, ogore kuoma, to ma e kaka onego abed. Mane ok ginyal wuok woko ne en koro iye owang'. En koro olando gik mani i ode. Mano koro dhako marach odhako mafuu. Erokamano nyakwar tawa. Kwar Ramogi Ajwang' ageno ni kanyo owinjore maler. Watemo fuono ane kaka kit Ramogi Ajwang' ne timo. Adwa medo kamoro matin ka nyakwar. O, nitie gimoro achiel ka ma sani osemiyo joluo mang'eny ma nyikwa Ramogi donjo e chandruok. Moloyo kata makelo ngufu mar ng'ama dichuo dok piny. Iyudo ka joma sani Nyako okawo suka ma nyocha chwore ong'iewone motue e ot ka, ma chwore be nosetue gotieno kadhi e cho, otero ni min mare. Mama be koro kodhi otue sukani odhigo e chiro. Gini kara ketho dichwo e od or ka, to ji ok ong'eyo. Kidwa miyo minu gimoro, chwori ong'iew ang'iewa to iter mana ni mamau. Nikech lal ma, teko mar ng'ama dichwo chako rumo gi gik ma juogi wacho ni nitie gima otimre ei odni madhoch mok ne timore. Mar obiro Narobi. Iwacho ni in to in ng'ama lemo. Mar inindo ga ninde ot. To mar onindo e odi ka to dhi e cho midhiye ni ogwome to igwome. To odok ka lek gi ka to odok ka sembwa. To ka ae to tuo moro buki e ot ka ni koro dag lalach ni omoko. Kara gima notimre e odni ema koro tieki. Miyo nitie gik mang'eny ma nyakwar ta owacho. Joluo nodak gi puonj. Puonjni ichako puonj nyathi ma nyako ka pod tin pok oneno malo. Hmm. Oneno malo kosepuonje, oyudo dichuo kosepuonje, koro nitie gik mang'eny ma ne gigeng'o. Emomiyo joluo machon niyudo ng'ato jahigni praboro to pod onyalo medo dhako matin monyuolgo nyithindo. Hmm. To oganda luo masani, ng'ato gi higni prang'wen tiwinjo kowacho ni ngufu ne orumo. Mae sani miyo wadhi lalo ganda kok watang'. Mano en manyalo support kama nyakwata Awuoyini. ing'e ni wuod asembo medo kele ma koro moko elrega Eh. ineno kaka sani eh, yawuot luo koro nyo donji go mier dhano piem gero udi mag milionde tinwang'o ka ng'ato ogero ot ogero dala to choche ne oger ei ot ne en kod guest wing ma be en gicho to kuma nitie master bedroom mare bende en gicho koro ka maro biro lime kata wuon nyako biro lime jogi te dhi icho ni wacho ni wan sani wan joma olony koro maro dhi adhi icho i od nyare ka to kata i dala ka chun ok oger i ot to i dala inwa ka ng'ato okunyo mna cho i i compound mar i dala Ng'at ma mar ok lonyre ga duk ka ka nyare kuma nene odhi e te nyare odhi e tedo. Ok onyal dhi lonyre e duk nodhi e cho ogwome e compound e i cho. Cho igero ga oko mar chiel. Koro magi duto ema rundo ga nyikwa Ramogi. Koro Lal gi teko ma dipo. Mar di- dipo. Eh. Eh, oja higa piero adek osegero ot ma milion apar oketo ochoyi i dalane Koro ma, min, min jaode osebiro oseguomne ei dala duk. Koro ngufune ka rumo to en koro wacho ara lwet Oire. dhano. Mm. Ng'ato oira nya, nya ai dala. Mm. To anwang'o ka koro sani ok anyal. Mm. Koro an ero owad guora obara ndasi osetieka. Mm. Ti- In mitiekri iwuon nikech ing'e ni iwacho wach lony to ikia gima lony en. Mm. Lony en mana Ramogi Ajwang', onge lony moro. Erokamano nyakwar Tau Kogot kod jaduong' Reru. Nyikwa Ramogi Ajwang' ageno ni kanyo owinjre gigo makelo rochruok e ot kendo mamayowa teko mar dichwo. Anjo ka nyakwar Tau gi Wuod Asembo kele maler ahinya ni weyo kitwa kod timbewa ema kelo wach mar lal di teko mar dipo juogi okecho. To magi gin gik mwanyalo neno nyakwar Ramogi wek kawo ni in weche Ramogi Ajwang' ok idwa ni luwo timbe ogendni mamoko. Wasebet kwanyisou ka Ni kata mana joka winy be gin ogendini mopogre. Nitie winy ma moko gin akuru, moko so, chongorio, moko sogo. To sogo koko kaka ogedo opogre kaka akuru gedo. Akuru kata koth ohoye ga ode to pok nowacho ga ni oda magero kama kwerni. An aba adwa gero ot ka mar osogo. Piny ti olony. Joka winy moro sika asika gi kitgi gi timbegi gi chiembgi. Omiyo be kidwa we weche Ramogi Ajwang' to nyaka rochi. E kwata Ukogot Nyikwa Ramogi osewinjo kanyo to kamoro nitie ma be nyalo chandogi ni koro dichwo teko mare ma dipon piny to samoro dhako ni dala to en en kapango to awinjo kukelo ni onyalo dwaro yuore moro mak jalibamba yuore ni onyalo kele ode ka Nikech yuore ni sani kaka ineno ute ramogi ajwang' gini, sama ong'acha yuore mohero no jadhako achiel to ode cha be dhako nitie. Onyalo lidho gi yuore ni bodonjo e ode ka gotieno ka chuore ni kapanga.